Tommy. Haya, bewe litshani urutshwenya mabana washe. Litshani urutshwenya ngori foinela ne- na bori hey a vha ri rengele halwa. Nṋe vhutshiloni hanga hoṱhe na ḓuvha na ḽithihi a thi rengeli muthu halwa. Na ḓuvha na ḽithihi kana ndi musadzi kana ndi muthu wa munna kana ndi mini thi re tshelede yanga i rengi halwa. Thi khou ri zwo khakhea uri halwa na mini thi khou dzhadzha muthu uri ni songo nwa halwa na mini zwoṱhe. Inwani mahalwa a vheiwe nṋe ndi ḓo ḓi nwela zwe zwe nda nwa zwone nda ḓi ḽa zwe nda ḽa zwone mara ni songo ri ḓisela load ine ndo rali na nṋe muṋe ndi tshi vhuya nda vhuya nda dzhia decision yori a thi khou agalwa na mini ndo vha ndi khou zwi vhona zwori zwi ḓo nkhakhisa kha vision yanga kana kha puḽane dza vhutshilo hanga zwine nda khou hagwa tshibva zwone. zwino arali vhe no dzhia choice ya uri ni khou a gonwalo zwi amba uri ni tea u itela choice ye na ḓivha zwa uri zwezwo zwithu ni ḓo dovha na kona u zwi maintaina na mnot uri ni tswenye rine ni dovhe ni vhe ni khou ri goḓo re vha ḓa eh, a vhone a vha fhi muthu tshelede ya halwa na mini e a thifhi muthu wa tshelede ya halwa ende zwino ri kha lockdown ri kha lockdown a si tshifhinga tsho uri ri vhe ri khou humbula nga ha halwa na mini zwoṱhe ndi heḽila zwe nda vha ndi khou lwela zwone ndi tshi ri problem vheiwe ni khou vhulawa nga uḽa mentality wori ri khou ago sumbedza enemi vha ḓo sumbedza ene muswika lini ngori vha ḓo vhuya vha welela vhone vha kha ḓi ri ri khou ago sumbedza ene muri a riṋe ri right ri ngano swikela ndi problem zwino riṋe ro vhuya ra ita choice heyi na zwino a i nga ri to ri affectesa ngori thi ri zwine ra vha ri khou humbula zwine zwa zwa important zwino ndi zwiḽiwa nothi zwa halwa a thi khou ri zwo khakhea kana thi khou dzhadzha muthu Arali u khou nwa mara u khou ita nga zwithu zwau kana vhenevho vhane vha pfha uri vha ḓo u thusa khazwo a si problem mara nṋe ndi nga si iti ende na musi ndi tshi thusa a thi sokou vuwa nda ri ndi khou muthu wa mpfulela ri havha mphe vhugai vhugai nda ita ndi thoma nda thetshelesa muya tshiṅwe tshifhinga na musi muthu a songo amba u ḓo ni director uri thusa hoyu hu na need mara not hezwi zwine muthu a ḓo vha a khou mpfulela zwo tamba uri a vha tou ni rengela ndo ndi vuwa ndi na ḓora badi a he vhone riṋe na riṋe ro a ri sokou dzula ri khou ḽa zwithu zwa nṱha ḓuvha na ḓuvha ri a ḓi vhudza uri a ri ḓo ḽa vhege ḓaho ri ḓo ḽa lini lini zwino vhone vha khou tou nyago tou nwa ḓuvha na ḓuvha i ḓo vha i khou tou wanala gai tshelede heneyo na muvhuso wo rali u khou gungula kana na yone u khou ḓi lemeliwa kha dziṅwe dzi dzi department uri ro fhelelwa nga budget zwino nṋe ndi i wana gai tshelede yo tou pfhi muṋe uri ndi na ḓora oh ya hey vhathu vha vha litsho ri tshwenya mabanashu nṋe ri kha ḓi ya kule ro pulana vhutshilo ha riṋe nga nḓila ya vhuḓi ro a ḓi vhudza uri ri bve kha zwithu zwinzhi ri vhe discipline ngori ri a ḓivha uri ri khou a go swikelela gai zwino vhathu vha songo swika hone vha ri hania ri na vhana ri khou shumela vhana ri khou a go vha vhona na vhore vhana vha khwine kana vha khou tshila sa vhaṅwe vhana vhene vha vha khwine na ṋahasi zwino i vhathu vha vha litsho ri tambudza mavhanashu ngoho vhathu vha vha litsho ri tambudza